Youtube Mirasym kanaly. Ýykylan bina ussa taparsyň. Ýykylan göwnüň ussasy bolmaz. Özüňi goramagyň syry özgäni goramakdyr. Haýyrdan gaçan şere, şerden gaçan haýra barar. Agaç gurasa-da haýry ýeter. Ýagşy ynsanyň ölenden soňam nepi ýeter. Seň borjuň dost bolmak. Dost ýa-da duşman bolmak özgäň islegidir. Tokaýyň çöpi utarmaz. Gyýabat keşiň gepi. Gülmesiz ýerde gülen Aglamaly ýerde aglamaz. Ýylana nogta salmarsyň. Ýylgyraňda-da ýygralyk ýaraşar. Peleň ýarasyndan ölmez, namysyndan öler. Ogurda erk bolmaz, garryda görk. Eden ýagşylygyny, edilen ýamanlygy unudyp bilýän ynsan perişde mysalydyr. Garramak islemeseň, görüp bolma. Açaryň ýitse taparsyň, tapmasaň ýasadarsyň. Abraýyň ýitse, tapybam bilmersiň, ýasabam. ölüň alnyna barar. Diri alnyndakyny görer. Ölüm möý gorkunçdyr diri siňekden. Eşegiň palany, söwdaň mahabaty bolmasa, peýdasy bolmaz. Ynsany ahyret üçin näl, dünýäsi üçin söýerler. Şo sebäpli ahyretiň ýoly dünýä bilendir. Seň sözüň, seň daşky sypatyňdyr. Sen altynmy, kümüşmi, mismi ýa-da pismi? Üm bilen gürle. Ýöne öz diliňde gürle. Beýiklikden beýigi görersiň. Nebis sabyrdan gorkar, şükürden ürker, kanagata görünmez. Barlygyňa begen, bardyklaryna guwan. Bela seni islär, Sen öz ýeriňe sadakaňy ber. Ýigrenmek, ýigrenilmek edepsizligiň miwesidir. Ary gülden bal eder, dana sözden gül eder. Ýagşyny-ýamany ogul-çaga tanar, soňra-da garry. Ata eýer salarsyň, eşege gaňňa, öküziň nogtasyn biliňe daňma. Ene-atasyna razy edip, ynjytmadyk perzent Jennetiň törüniň eýesidir. Gyýbaty diňlän gyýbat edenden parhly däldir. Döwür üýtgär, häsiýet üýtgemez. Ogryň, parahoruň tobasy bolmaz. Baýyň bagy gürär, bahylyň bagy çüýrär. Gatnaşýan adamlaň köp boldugy dostuň köp bollugy däldir. Ýasamalykdan ýadarsyň. Ölümden nobat bolmaz, takwa-da gyýbat. Bagtyň esasy şerti agzybirlikdir. Özünde gudratyň alamaty bar hasap eden adam, iň nadan adamdyr. Edep-terbiýe doglanyňdan tä ölünçäň gerek zatdyr. Öwünjeňlik özüňe özüň kepil geçmekdir. Özüňiň kimdigiňi bilmersiň. Ýöne seň kimdigiňi bilerler. Köp ýaşan baş köp zat görer. öz halyny bilmedik seň halyňy nä bilsin? Kör, kör bolsa-da ýoluny aňlar. Nadan, gözli bolsa-da Ýoluny aňlamaz. Öz göwnüň synsa, isleseň bitirersiň. Özgäň göwnün syndyrsaň, isleseň-de bitmez. Är, äriňem, namardyňam işini bitirer. Merdiň gahary gelse-de tiz gider. Namardyň gahary tiz gelse-de hiç gitmez. Durmuşyň awusyny görme, ajysyny gör. Ajy iýmitiňem peýdasynyň bolşy ýaly, durmuşyň ajysynyňam peýdaly taraplary bardyr. Sen Biribara ýalbar, saňa hiç kim ýalbarmasyn. Adalatyň gutaran ýerinde zalymlyk başlanýandyr. Akmak nakyl öwrense-de, akyl öwrenmez. Sylamak nagyt, sylanmak bagyt. Abraý seňki bolsa-da, eýesi halkdyr. Pikir işiň başynda, ömrüň soňunda köpeler. Gorkup adam bolmarsyň. Düşünip adam bolarsyň. Görmedigiň, eşitmedigiň, bilmedigiň barada ýalan sözlemek gyýbatdyr, günädir. Görüp, eşidip, bilip ýalan sözlemek günädir, jenaýatdyr. Dostuň zyýanam haýyrdyr, duşmanyň peýdasam zyýandyr. Yrsgalyň maşgalaňky, artany başgalaňky. Çyn söýgi başda güýjär, soňra süýjär, ýalan söýgiň soňy acar. Isleg bar ýerinde pursat bar. Yrsgaly üç zat, el, aýak, dil gazanar. Alym azalsa, zalym köpeler. Ilki ýetimi öp, soňra özüňkini. Halk sen gürrüňňi goý etsin, sen öz işiň et. Müň söhbetden bir iş haýyrlydyr. Suw duz bilen tagamlanmaz, akmak söz bilen. Köp bilenden gaçma, köp bilmişden gaç. Sen öz kimligiňi öz çagaňdan gözle. Halkyň iň uly baýlygy agzybirligidir. Owadan sözleri zenana, akylly sözleri erkege sözle. Sähel zada begenen ynsan sähel zada-da gynanar. Söýgi köşgüniň ussasy mähirdir. Ýaňraň, ýalançyň özi ýadamaz, seni ýadadar. Pul köpelse, akmagyň dilinde, akyllyň elinde görner. Gowy bolmak özüňe däl, Özgä gowy bolmakdyr. Saglygyňy tapmadyk wagtyňy hassalyga sarp edersiň. Her sözüň söhbet bolsun, söhbediňde ähmiýet bolsun. Süýt bolsaň ýüzüň görner, suw bolsaň aňryň. Hiç bir serişdesiz gazanyp bolýan iň gymmatly zat söýgüdir. Ite ýal berseň daşyň gorar, nadana bol berseň Ýene-de sorar. Guşam eliň aýasynda köp saklama, eliňi hapalar. Atmaga aw bolmasa, mergen köpeler. Ynsan diýip, ynsaby bolana diýilýändir. Dünýä ummandyr, kenarynda gez. girseň gark eder. Ýigide paýhas gerek, garra hereket. Soňuny saýgarmadyk batyr bolsa, soňuny saýgaran akyllydyr. Sabyr özüne garaşmadygy söýmez. Ilki Düşünjesi pesdir öýtdüm. Soňra ýoklugyna göz ýetirdim. Nadan üçin durmuşda iň aňsat zat göwne degmekdir. Iň kyn zat göwün görmekdir. Akylla tersinedir. Altyn kümüş gyz gelini mahabatlandyrmaz. Gyz-gelin altyn-kümüş mahabatlandyrar. Adamda üç maksat bolmalydyr, edepli-bilimli perzent, arsgal döwlet, ýagşy at galdyrmak. Dana bir gepinde düşündirer, nadan demi tükense-de düşündirip bilmez. Halanmaýan bolsaň, Halamaýanlar hala. Sebäbini biljek bol. Belki özüň ýalňyş ýoldasyň.